Телекурава шутласа кӑларнӑранпа чи лайӑх вӑхӑт иртмен пулин те телекӑтарту пахалӑхӗ самаях аталан. Хальхи телевидени чи вӑйлӑ техника хутлӑхӗ. Ҫак телевидениех, калӑпӑр, тепӗр вунпилӗк ҫултан мӗнлерех пулӗ-ши? Хальхи телевидени вырӑнне тӗпренех улшӑнса тӑракан курав пулӗ-и? Айтӑр-ха телекурав кун-ҫулне кӗскен пӑхса туха. Кун хыҫҫӑн Брайан Джонсон телекурава аталантарас тӗлӗшпе ӗҫлекен тӗпчевҫӗн шухӑшне пӗлтерӗпӗр. Пин те тӑхӑрҫӗр вӑтӑр тӑххӑрмӗш ҫулта Америка радиовӑн корпорацийӗ халӑха пӗрремӗш хут телевиденипе паллаштарнӑ. Телекурав ҫав тери тӗлӗнмелле хатӗр пулнӑ, ӑна курасса хӑшӗ-пӗри ӗненмен те. Ҫавӑнпа та телеприемникӑн корпусне витӗр курӑнакан материалтан хатӗрленӗ. Ҫапла ӗҫ механизмне йӑлтах курма май килнӗ. Малтанхи телевизор ултҫӗр доллара яхӑн тӑнӑ. Ку вӑл ҫӗнӗ машина хакӗ. Телекурав тупӑшлӑ пулассине туйса НБС телепередачӑсем трансляцилеме тытӑнать. Анчах та телекурав промышленноҫне иккӗмӗш тӗнче вӑрҫи хыҫҫӑн ҫеҫ аталантарма май килнӗ. Пин те тӑхӑршӗ хӗл-хултӑмӗш ҫулта халӑха валли Ultra Weather TS пӗрремӗш телеприемник сутлӑха тухать. Хакӗ виҫҫӗр ҫитмӗл пилӗк доллар. Ытла хаклах та мар ҫирӗм пилӗк тулли те тӑватӑ сантиметр экранла аппарат сутлӑха тухсан телекурав ҫӗршер Америка килне ҫитет. Ҫакӑ телекӑтарту хакне татах та ӳстерет. Телевидени самаях сарӑлнӑ хыҫҫӑн унӑн аталанӑвӗ хӑй ирӗккӗн пулса пырать. Телевизор йӳнелет, экран диагоналӗ пысӑкланать, приемник калӑпӑшпе йывӑрӑшӗ чакать. Куракан паха телепередачӑпа киленме пултарать. Кун хыҫҫӑн тӗслӗ телевидени шутласа кӑлараҫҫӗ. Чӑн-чӑн революци пуҫланать. Пин те тухӑҫлӑ тӑваттӑмӗш ҫулта НБС компани пӗрремӗш хут тӗслӗ трансляци ирттернӗ хыҫҫӑн Ҫӗнӗ технологи халӑх хушшинче тата та анлӑрах сарӑлать. Тата тепӗр тӗлӗнмелле япала – куҫару пульт. Вырӑнтан тӑмасӑрах пӗр каналтан теприне куҫма май паракан хатӗр. Ӑна пула пиртен чылайӑшӗ диван ҫинчен ҫӗкленме те ӳркен. Юлашки вунӑҫулӑхра урӑх-мӗн кӑна шутласа кӑларман-ши? Кабельлӗ телевидени, тӳлевлӗ телеканал, цифра мелӗпе ӗҫлекен магнитофон, лаптак экрану телевизор, Кӑмӑла каякан передача ҫеҫ курмалли телевиз. Халӗ тата компьютерпа сыпӑнтаракан приставка шутласа кӑларнӑ. Ун урлӑ интернетри информацие телевизорпа пӑхма пулать. Куракана ҫитес вунӑ ҫулта мӗн кӗтет-ха? Ҫак ыйтӑвӑн хуравне тупас тесе эпӗ Intel корпорацийӗн ӗҫлевҫипе калаҫрӑм. Ку Intel шутласа кӑларнӑ Брайан Дэвид Джонсон. Вӑл халӑх мӗн пӑхма кӑмӑлланине тишкерет. Сирӗн шутпа телевидени малашне мӗнлерех пулӗ-ши?
Вӑл хальхи телевидени пекех, анчах унран чылай хӑвӑртрах, лайӑхрах, пӗлтерӗшлӗрех пулӗ.
Эпир курма хӑнӑхнӑ телевизор экранӗ интернет уҫлӑхне кӗмелли алӑк пулса тӑрсан телевидени хӑй ятнех сыхласа хӑварма пултарӗ-ши вара?
Телевидени улшӑнса пырать, ҫавӑнпа та ҫӗнӗ куракансемшӗн вӑл тепринех урӑхла пулать, пирӗн вӑхӑтри пек мар. Пӗр интернет кӑна юлӗ тесе шутламастӑп эпӗ. Телевидени, чи вӑйлӑ индустри, унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫав тери пӗлтерӗшлӗ, ҫавӑнпа та вӑл интернетпа пӗрлешсе татах та вӑйланӗ. Телевизора интернетпа ҫыхӑнтарни харпӑр хӑй телевидени йӗркелесе яма май парӗ. Малашнехи телевидени мӗнлерех пулассине халь калама та хӗн. Халӗ пирӗн смартфон, ноутбук, машина пур, анчах ку вӑл ҫӗнӗ аталану тапхӑрӗн пуҫламӑшӗ ҫеҫ-ха. Ҫак асӑннӑ хатӗрсем тата вӗсен программи пирӗншӗн яланхи япала пулса тӑрсан тин эпир малашне мӗн пулассине пӗлейпӗр. Телевидени малашне те пулассине ҫирӗплетсех калама пулать. Вӑл малтанхи ҫитмӗл ҫулӗ пекех халӗ те аталанӗ. Сирӗнпе пӗрле Элли Раундри тата Rocket Bloom видеоблогӑн черетлӗ кӑларӑмӗ пулчӗ.